f'sens f'sens individwali, f'sens solitarju wkoll, jiġifieri għalija hija hija xi ħaġa solitarja. Nħobb ninqata' għaliha nnifsi u jekk se nikteb ma nkunx irrid distrazzjonijiet. Pereżempju hawnhekk għandi terrazzin nista' noqgħod nikteb fuqhom ma Ma ma jirnexxilix għax inħoss li kon hemm wisq distrazzjonijiet. Nipprova naħseb meta kienet l-ewwel darba li naħseb bħal ħafna bħal ħafna tfal meta tkun l-iskola tinduna li tobgħod is-somom. Imma tħobb tikteb. U speċi naħseb l-iktar ħaġa li kont insib ma kienx faċli imma li tiġini iktar naturali kienet li nikteb xi composition. Dak iż-żmien hekk konna ngħidulha l-iskont. Però ħafna drabi mbagħad meta bdejt nikteb f'sens iktar letterarju, iktar bdejt nikteb poeżiji. L-ewwel affarijiet kienu poeżiji iktar milli stejjer jew xi ħaġa. U l-poeżija hija xi ħaġa li hija mużikali. Ara b'xi mod naħseb iddur ma' widnejk b'ċertu mod li tibda tgħid ara di qed togħġobni ħa nniżżilha. Tifhem? L-iktar kitba li Kellha proċess fit-tul għalija meta ktibt rumanz l-ewwel darba, ġifieri s'issa wieħed ktibt imma ma nafx jiġux oħrajn. Dak huwa proċess fit-tul, allura ikun hemm ċertu xi ħaġa taħkmek u tkun trid ta' kuljum tintefa' tagħmel mqarbitx oħra. Dik xi ħaġa li kont sibtha interessanti għax jien m'iniex waħda minn dawk li hawn ħafna xi ħadd bħal Alfred Sant. Naf li Alfred huwa t-tip li jrid jikteb tant kliem kuljum. Jien m'iniex dak it-tip. Tal-bidu nett kienu poeżiji ta' mħabba. adolexxenti insomma l-biċċa kbira ġifieri. Imbagħad ehm, fis-sebgħinijiet eh, bdejt nittratta eh, suġġetti politiċi, ehm, ħafna minnhom li kellhom x'jaqsmu ma' ċerti inġustizzji li wieħed kien jara fis-soċjetà kemm viżavi n-nisa, kemm viżavi dak iż-żmien kelli ideoloġija ħafna iktar xellugija mill-lum. Pereżempju kont qed nikteb iktar affarijiet li kellhom x'jaqsmu mal-ġlieda tal-proletarjat, pereżempju, affarijiet ta' dat tip. Anki fuq sitwazzjonijiet internazzjonali. Kien hemm il-kolp ta' stat fiċ-Ċilì, per eżempju. Li kien inħass ħafna fl-Ewropa. Konna kollha nisimgħu dik il-mużika ċilena li kienet tinfluwenzana ħafna u U konna ridna nwasslu l-istorja tagħhom anki fil-kitba tagħna. Konna bdejna naqraw il-Garcia Marquez u dawna. L-influenza tal-Amerika t'isfel fil-fatt kienet kienet tinħass ħafna u apparti minn hekk kont skoprejt ukoll anki meta kont student ta' Londra, pereżempju, li Kont sirt ħbieb ma' ħafna nies minn South America jew minn Central America, Costa Rica u postijiet hekk. U konna sirna nafu li kemm kemm kellna affarijiet in common kulturalment, ħafna iktar milli kont nimmaġina. Lili kienu jaħsbuni kienu jgħidu la gringa. U niftakar dawn kienu jaqbżu għalija, No nez gringa, es latina! Alegria Alegria con coco y anís
Aguacate Aguacate Fis-snin Snin sebgħin tmenin dak iż-żminijiet kont ħabiba ħafna ma' u għad nies issa ħbieb jiġifieri, ma' Mario Vella li hu ukoll kien jikteb u konna qisna nilagħbu logħba tennis biex niftehmu li hu jikteb storja pereżempju u jiena Nieħu xi ħadd mill-karattri tiegħu u nikteb storja li qisha tirrispondi għall-istorja tiegħu. Biċċa kbira tal-awturi naħseb iktar kienu rġiel milli nisa. Konna ħriġna ktieb Malta, Malta the New Poetry, dak iż-żminijiet, li fil-fatt kont l-unika mara fih, l-oħrajn kollha rġiel kienu. u anki meta għamluli d-dedika ċerti awturi oħrajn li kienu f'dak il-ktieb kienu qaluli li Lilian li żewqet dan il-ktieb b'doża femminili. Ġifieri l-idea tagħhom kienet tajba, taf ġifieri ma kienx hemm xi imma naħseb li ma rrealizzawx li

grupp ta' nisa. Kien hemm anki rġiel li kienu membri, ġifieri ħafna drabi pereżempju ehm, biċċa kbira nisa. Kien moviment femminist ehm, bikri, ngħidu bikri, an early feminist movement f'Malta. Ehm, kellna anki magazine indipendentement mill-partiti politiċi, jiġifieri iktar biex nipprovaw nagħmlu daqsxejn ħoss għad-drittijiet tan-nisa. Pereżempju konna niktbu x'qed jiġri barra minn Malta fejn nistgħu nikkopjaw ċertu progress li sar barra. ċerti aspetti ta' dak iż-żmien Malta fil-bidu tas-sebgħinijiet konna għadna li pereżempju mara fis-servizz pubbliku trid eh, tirriżenja jekk tiżżewweġ, ma tistax tibqa' taħdem għax il-breadwinner huwa r-raġel. Dik kienet l-idea dak iż-żmien. U Kien hemm ukoll kwistjoni tal-paga ma kinitx l-istess għan-nisa u għall-irġiel. Ma nafx illum suppost suppost equal pay for equal work imma ma nafx kemm fil-verità titraduċi ruħha hekk. Għax konna nikbu fuq dawn l-affarijiet u anki anki fuq affarijiet soċjali fuq divorzju pereżempju fuq Anki fuq l-abort naħseb li ġieli konna tkellimna dak iż-żmien li kienet xi ħaġa propju li sal-lum għadha għadha tabu. Ma kon ma, ma na- ma niftakarx li ħadna xi pożizzjoni partikolari imma konna nibda bdejna ngħidu naħseb ta' min nitkellmu fuqhom dawn l-affarijiet għax affarijiet li nafu li jiġru. Ehm, U mbagħad fis-snin fis-snin 80 li l-aħħar tas-snin tmenin kienet waqqfet ukoll kummissjoni governattiva, Kummissjoni għall-Avvanz tal-Mara, li fil-fatt kont maħtura membru fuqha dika u kienet kien irnexxielna anki nbiddlu l-liġijiet li kienu għal ħafna snin in-nisa ma kellhomx parità mal-irġiel, bdejna nidentifikaw x'kienu, jiġifieri kien qisu pass ieħor li kompla fuq dik l-ewwel għajta tal-femminizmu f'Malta. Jien kont għadni żgħira mhux ħażin jiġifieri for early twenties xi ħaġa hekk. U allura anki il-memorja tiegħi ta' dak iż-żmien mhix mhux li niftakar ħafna dettalji, però naf li konna niltaqgħu taħt il-bibjoteka, Pjazza Reġina, pereżempju, madwar mejda u nixorbu xi ħaġa u kulħadd ħereġ bl-ideat tiegħu jew kiteb xi ħaġa, naqraw għal xulxin, affarijiet hekk. Kien ambjent sabiħ. U kien hemm ukoll il-programm fuq il-rediffusion dak iż-żmien. U kien hemm ukoll il-magazine, il-journal jismu il-Pulse li ġie li kont nikteb fih. Ma dak iż-żmien ukoll bl-Ingliż kont anki l-poeżiji kont niktibhom bl-Ingliż. Kont għadni ma nħossnix daqshekk ċerta li nista' nikteb tajjeb bil-Malti, anki minħabba l-mod kif tgħallimna l-affarijiet, id-dar bil-Malti konna nitkellmu, qatt ma konna nitkellmu bl-Ingliż, jiġifieri. Però l-iskola immedjatament immersion, total immersion fl-Ingliż, u allura meta bdejna nitgħallmu niktbu, konna nitgħallmu nikbu bl-Ingliż, b'lingwa li ma kontx nuża Allura bqajt naħseb ħaġa li tiġrilek bla ma tinduna li jkollok ċerta qasma fil-personalità tiegħek, parti minnha Maltija, parti minnha Ingliża. Ingliża ta' Malta terġa' għax Ingliża eh, tal-Ingilterra. Ħaġa li rrealizzajt dwari poezija bqajt nikteb poeziji bl-Ingliż, ehm, però bdejt ukoll għamilt deċiżjoni konxja li nibda nikteb poeżiji bil-Malti. U xi ħadd bħal Paul Xuereb, kritiku magħruf li kien ukoll kien ukoll il-direttur tiegħi meta kont naħdem il-librerija tal-Università, kien kien qalli li Għamlet qabża 'l quddiem il-poeżija bil-Malti meta bdejt niktebha bil-Malti. Però bqajt nikteb poeżiji kemm bil-Malti kemm bl-Ingliż, mentri l-proża sibt illi nħossni ħafna iktar komda niktibha bl-Ingliż. Dik in-novel infatti l-ewwel tibda fl-ambjent tal-familja. San Ġiljan fiż-żmien ta' qabel ma ġie distrutt. Fiż-żmien ta' meta kien għadu kollox kif kien. Kienu għadhom jiġu l-pitturi ipittru l-bajja ta' San Ġiljan, eċċetera. Ġieli tibda dak iż-żmien. Infatti n-novel tibda 1938, qabel il-gwerra, issa jiena twilidt immedjatament wara l-gwerra. In general, libreriji in general, kemm barra minn Malta, kemm hawnhekk, pereżempju, il-British Museum Reading Room li m'għadhiex teżisti bħala reading room kien ukoll post li kien assolutament isaħħarni. U inkludejtu u inkludejt hawnhekk din ir-reading room ehm, fin-novel li ktibt għax ċerti ehm, ċertu affarijiet importanti li sa f'dik l-istorja ehm, kienu seħħew propju hawnhekk ġo din ir-reading room u anki f'tal-British Museum. Ġifieri dawk inkludejthom għax eh, għalija eh, sinifikanti ma kienu sinifikanti anki fl-istorja, għamilthom sinifikanti għall-istorja. Il-Bibljoteka, Bibljoteka Nazzjonali, dak iż-żmien kienet għadha l-Royal Malta Library għal ħafna snin li kont nafa meta kont għadni żgħira. L-ewwel darba li kont ġejt, kont ġejt kont għadni teenager biex nipprova, kien għax kienet taġixxi ta' public library dak iż-żmien ukoll, kont ġejt nipprova nissellef xi kodba li interessawni u niftakar dak li tlabt ma kellhomx. Ġifieri, ma tantx kont ħadt impressjoni tajba dak iż-żmien, qed nitkellem 1950s, dak iż-żminijiet. Eventually meta dħalt fil-professjoni ta' librarian, kelli x'naqsam hawnhekk Għax konna bdejna proġett, dak iż-żmien jiena kont deputy librarian l-Università u konna bdejna proġett hawnhekk man-National Library li dejjem interessatni, xorta baqgħet tinteressani għax post sabiħ u apparti minn kollox post sabiħ u għandu jkollu post ċentrali fil-memorja nazzjonali żgur. U konna naħdmu fuq

kien hemm mutual respect, kienu jinkluduni jisni waħda mill-istaff. U għadni niġi għaw sal-lum u niġi mill-qwa jisni waħda ta' ġewwa, mhux ta' barra. Il-professjoni tagħna li n-nies tibqa' professjoni żgħira ma tibqa' tħossom li huma parti mill-familja tiegħek meta meta ehm, tkun għamil ċertu żmien taħdem fiha. Il-PhD tiegħi hija fuq Penitentia as National Memory. Anki dik ġifieri tajta tajta importanza għax naħseb li hija xi ħaġa li il-memorja nazzjonali naħseb li importanti għax tgħinna nistabilixxu fejn aħna f'postna fid-dinja. U naħseb li dik xi ħaġa li Hija importanti. Infatti għadni sal-lum nagħti kontribut fil-Kunsill Nazzjonali tal-Arkivi. Kont insib ċerta paċi u ċerta ordni ehm, u ċerta kurzita li qiegħda tiġi eh, imwieġba ġol-libreriji. Allura, eħem, eh, naħseb li għadni Forsi parti minn ruħi għadha ddur law u lem fil-libreriji. Bla dubi. Meta kont għamilt l-interview mal-università back in the 60s, Kienu staqsewili din ħaġa, speċi għaliex mħajra li taħdem ġo librerija, per eżempju, xi ħaġa hekk. Niftakar li kont għad naħseb the stock answer li jagħtu għax inħobb il-kotba. Ovvjament minn dak iż-żmien l-hawn eh, tallimt li ġo librerija mhux kotba biss hemm. L-ewwel nett, ġifieri l-ewwel ġobli kelli kien fil-periodical saqs kien. kotba proprja kien ġurnali l-Journals. U dik xi ħaġa li mbagħad titgħallem li librerija hemm diversi tipi ta' dokumenti, mhux kollha huma tal-karta, iktar u iktar madda żmien iktar bdew isiru mhux tal-karta ħafna minnhom ġifieri. Mbagħad iktar milli l-ktieb innifsu eh, tibda tmur lejn l-ideat the ideas behind the book, moħħok jinfetaħ ħafna iktar, ġifi. Nista' ngħid bħala hekk dawra tont mas-suġġett. Dawn tip ta' tip ta' publishing li qed isir bħalissa ħafna romanzi u affarijiet ta' dan it-tip, ġifieri li qed joħorġu. Prova nara, pero bla nuċċali diffiċli, misni l-bist nuċċali fil-fat biex nkun nista' nara ħjar. Mhm. Iva, niftakar għawċer um, Oreste Kalleja, per eżempju, dawna kienu kodba li ħafna drabi kienu joħorġu um, bitċit. Uh, illum ħareġ per eżempju minn page 1 sa page 50. U l-ġimgħa ta' wara kienu jħorġu biċċiet biċċiet u ta' qatt ktieb naħseb kemm għal raġunijiet ekonomiċi li dak li jkun jixtri ftit bin-nifs qed tixtrih bin-nifs u taqrah bin-nifs ukoll. Ehm, niftakar il-mami tiegħi ehm, issemmi li kienu jabbonaw huma u mbagħad joqogħdu jaqraw fil-għaxija, pereżempju hi kienet eh, taqra lill-familja l-waqt li kell jaqraw l-istorja ta' dik il-ġimgħa pereżempju ta' dak ix-xahar skont xikun. Pereżempju Joe Friggieri ehm, kittib ħafna iktar reċenti, modern, novelli, ġifieri short stories. Nismagħhom jgħidu novelli. Da publikat 2017. Um, Ritrat sabiħ ta' ġo. Oliver Friġġieri, ħafna kittiba ta' da' żmien insomma. Eh, fosthom pereżempju għaw xi ħaġa tiegħi stess, eh, xi poeżiji tiegħi stess, eh, klessidra, versi ta' żmien maħrub dan li kont ippubblikajtu xi 2014 fil-fatt u ndunajt li kienu talbuni anki biex niffermaħ. Ġifieri. U dana dan huma xi short stories ukoll, eh, novelli, Happenstance, Tales of Circumstance li ġi publikat fit-2012 ukoll. Anki meta ħadd Din l-award mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, meta ċempel li Joe Debattista u qalli ġejt magħżula biex tieħu din l-award, bdejt ngħid ma oħra di possibbli jew għax jien stess m'għandix dik il-fiduċja fija nnifsi li ħafna, ħafna kittieba jkollhom u nammira fihom tali wkoll. Imma jiena fija ma tantx, ma tantx nara, ma tantx inħossa. Ġifieri verament xi ħaġa li dejjem toħodni b'sorpriża. Timlix rasek li sa tagħmel xi kapolavur għax m'intix sa tagħmel kapolavuri. Daka żgur dik l-ewwel waħda. Kulma li kulma sa tgħid u sa tikteb diġà qalu u kitbu xi ħaddieħor. li taqtax qalbek le xorta ġifieri hemm dak il-mod tiegħu tiegħek kif tara l-affarijiet allura tajjeb li daka dik il-perspettiva iddaħħalha fil-kitba però timmaġinax affarijiet kbar għax m'hemmx affarijiet kbar anki anki l-kittieba kbar xorta naħseb li biż-żmien sa jintesew biż-żmien sa jkun hemm ħafna kritika tagħhom Jiġifieri aħseb ara xi ħadd bħali li ma nħoss li għandi xi talent enormi, jiġifieri hija xi ħaġa li tħossha ġo fik, trid tagħmilha, tagħmilha. Però ipprova, jekk se tagħmilha, ipprova ipprova agħmilha l-aħjar li tista' tagħmilha, jiġifieri dak li l-kapaċitajiet li għandek użhom għall-massimu.